Уолум олох муус мас диэн булуҥ түлүк буоҕуну барыыр. Онно бараан буллаҕа дии. Мээнэ түлүк буолбатах кырдьаҕас. Дьэ туохтаах түлүк буолар үһүтүй? Аттаах үтүлүк. Эл, оннук буолла дьэ. Хаһан баара ким барыта хатаатаҕына аптаах буолар. Мин ону билэбин ээ. Оннук буолумна. Ол иһинэн миигин манна көрүстэҕим дии. Оннук оннук. Ча махтал. Махтал бэйэҕэр.

Туохна подарокка наадыйбаппын. Подарок ылар сааһым аастаа дии. Ата эчи баар тухтан эрэ үөрэрим болой биир. Эһиги үчүгэйдик өйдөөн үөрэ-көтө ырыттахытына ол миэхэ хаамы үчүгэйэ уол буллаа дии. Эчи юттан хин биир туура баарым болой таҥас суу э хакылый кор натуральный коржтан. Ай, ты олоннук подароктар эн Убайгар, ийэҕэр аҕаҕар да өлө. А кинилэргэ уже ылбыт имэ. Второй блин кадыры. Бу папаҕа бу саха ылаҕа. Онто бу мамаҕа духи. Хм. Онто вайга ол крутой ношник. Ты, дядя, я на нее рюкать не могу восла Лена. Тоже это. Вот. Дядя, куршой ба олахта, хаттай. Бар.

Онтон эн бу кошелегу буллун, атын киһи сырата харата. Маны төнүннэрбэтэхпитинэ, уоруга тэннэх буолар. Ону өйдөөн биз. Пусте, пусте. Тымныы баҕай буолбут бүгүн. Хайа?

Инник предложение мээнэ көстүбэт буоллаҕа дии, тем более куоракка. То һынатын төһө дииллин? Хэттэн аар. О, тоҕо өлөй? Хай квадратов? Эс, нормальнай. Бастакы этээс, туспа кирилиэстээх айын. Правда, кыра ремонт оҥоруохха наада. Өссө ремонт наада диэ. Онно хатта хачылынаата. Оруобун эни кэпсэтээрин бутун гимин. Убай Ваня дьетин атылахха. Хододловки. Дядя Ваня наследството ди. Вот, именно наследство. Эн эрэ дьиэм буолбатах, мин эмиэ кини племянницатабын буллаҕа ди. Оннуттан икки дьиэлээхин дии. Балтыгын поддержкалаан биэрэн кэбиһиэххин. Тума, ити дьиэ биһиги аҕа успут дьиэтэ. Маркаптарга хаалыктаах. Оттуону бу алгыска хаалайт. Хадалан атлан биэх. Эс, кураанах турар доттоол дьиэ. Ким да олорбот. Кеме кэлиэ.

Баар баабаат, бааллар биһир кыыспытын көрөллөр. Биһи кыыспыт эһиир баччаларга эмиэ наһаш үрдүк түмсэн мустан эмиэ маннык олорохпут диэн эрэнэбит уонна кыыспытын маннык атаарыахпыт наһаа үчүгэйдик. Чөрө? Чөйдөгөр өләтин дәбегә? Кая папа?

Ол доттор эн даҕаны муус мас тиэнэҕин диэтэ, тиэнэн үлэлиигин дии. Миэхэ ханна сезоннай үлэ буллар. Ый аайы хамнас, стабильно хамнас кэлэр үлэни буларын булар дьиҥэр бэрт кула этэ. Уу ти билбэтиим, билим пандемиянан оттон сокращение баа буолла дии. Оннук ээ. Өлө булар ыарахан.

Полицияҕа дьон биэрин, булуохтара диэ. Ээ, ол полицияҕа наһаа өр буолуо ээ. Биһи бүгүн хайаанна тиэрдиэхпитин наада, бу саҥа дьыл иннинэ. Телефоҥҥут ньүөмэрин хаалларын эккинэн этэр ыйыттаҕына эһиэхэ этиэҕим. Ээ, баар биллэ дьиэҕэ ол ньүөмэргэ. Ону чэйи бу.

аһаа аһаа ол онно буллаҕына баһас да солоҥҥут иһигэр көрүөххүт да маннык утархаҕын түһэрэн испиппин кыракый оһоҕо сатырахха аһаа аһаа маннык таастаах ытарха кыракый көрдөххүтүнэ баһас да биллэрээрин дии ээ сөп көрүөҕүм аһаа

Ок хомурдус атаҕынан көстөр бутта. Чөк үстүнэ бэлэмнэн музыканы холбоон эрэбин.

Алгыс, сэрии алгыс, ол этээттэн өтүлүкэ туһалыктаан. Ээ, давай, атмосферка. Тут. Кэлин кэлин эче бу үтүлүктэ ылын бу мэнээх үтүлүк буолбатах ээ. Аптаах үтүлүк. Маны харыйанны уруурдахпытына баҕа санаа барда тула икки мөһөх

Бо, кучук киһи бааммыт каартата дии, бо. Иди меха дер телефонун нөмерин биэрдэргин. Оо, хоннук бу клиенне тустунна информация яха бербеппен. Эн карта буллум диэн биһиэхэ заявление суруйоххун сөп. Оччону эн көрөн турдахына биһи картаны анжатабыт. Дьоннор информацияларын эһиэхэ биэрэрим көҥүллэммэт. Оо, Мария, хайдах кырыттар олох айдаттарыхын баарбаппын бэйэтигэр олох тиэрдиэм этэ буоллаай тиэрдиэхпин баара эн кошелек буллум диэҥин полиция бараҥын заявлениеты суруйуоххун наада оччоҕуна булан биэриэхтэрэ кошелек хаһаайкатын Эй, ол полицияларбыт төһөҕө ол булаллара да булбаттара да биллибэт буолла дии. Булуохтара. Бэйэм ити көрдөһөн буларым ордук курдук. Терде улахан махта Мария. Ага, чай, до свидания. До свидания. Уу, дönüyor. Bayandım da bu. Tamam. Чэ, дьиҥим тэмиим, баһаас да, бэһээ эрэ гынан ылбытым ньыманы. Оо, чэйгэ оһох лахта буллубат. Ата бэһээ чэйку иһитэрин кэбисимэҕин хас. Чэйка мараҥы булан аҕал, чон без проблем төннөрүө. Мин бэһээ маҕаһыыныттан көстөөх буламмытым, ол хаччыынан дьоннорбор барыларыгар патаары кылбытым. Оны эһэм төрүннэр диэн бэйэтин сылааҥа муспут хаччытын уурбута ол көслёкка. Онно уу научникпын ылан баран бу эһиэхэ төрүннэрээ кэлэ туран. Ону баһааса төттөрү ылыаххыт то. Әрбатаан маны. Первый и последний раз

Аҕыс тоҕус уон төрт. Бу мин бэһээ аталаспыт быһахпын төттөрү төннөрө келлим. Тоҕо? Тугун сирдин? Хаччыгын сырыттарбыс. Та уол иһин да хаһайына атын курдук этэ. Та буолааччы. Good. Треба туди.

Манна кэлиэм дии санаабатаҕым. Дьэ, доҕоттоор. Мин бэйэм тус бэйэм баҕам диэн туох кэлии буоллаҕай? Үлэлиирин үллээбитим. бэйэм олохпор туох да кэмсинэрим суох. Билигин аны оҕолорбор эрэ сиэттэрбэр, оҕолорбор кинилэр баҕаларын толорорго эрэ олоробун. Уолум Женя саҥа киэҥ-куон дьиэҕэ баҕарар. Кинитин барахсан сириэтэ кэргэнэ үлэлээх буоллар наһаа баҕарар. Онтон сиэним Ньургун Бараха дьэ косулүөх хаһаайкатын булаары бүгүҥҥэ сүүрэ-көтө сылдьар. Дьэ мин ону барытын билэбин. Дьэ миигин тулалыыр, миигин билэр дьоннор бааһынаалара туоллун.

Тоҕо? Оттон Хайаатай, балтын эмиэ кыһырда да тугуйду. Һоо, оттон биир араздана бразилыкка уллаат. Туох дианыгын? Албыс. Давай. Давай, давай, давай, давай, daha чэйди. Оччоҕуна маннык гынаххын мин билеппин көһөрөн биэриэҕим. Иһи миэхэ көтөн кэлиэххэ буоллаа дии. Онно саҕа дьылбытын манна көрсүөхпүт. Ваа, daha чэй дии дии.

Этэй лаҥа быраҕан даа Ты конкурс бут. Мин соҕотоҕун кыттабын что ли? Хуох Сайыына барыам суоҕум Сайыына. Урукпут саҕаламна. Оҕолор уоскуйун.

Махтал тукаам, үтүлүгүн иһигэр баар суруу хайаан да ааҕаар, оччоҕо бу саҥа дьылга баҕа санаам барыта туолуоҕа. Сеппахива бе. Махтал, махтал.

Арҕаан көрдөөтүм даҕаны оһох эбитэ сыл соломмуппутун көрдүм. Аа, көрөн. Бардым көрдüm. Кафеҕа хоһу булууда оттон. Түһэрбэтэҕим болууда. Барын көрөбүт да. Бу хүйрө сылдьабына. Ханна баргыный?

Мин түргэн маайда киирэн тахсыам дии кэтэһээр дии. Аа, киирэн көрдөһүм аа, таах олоруом да. Тэ киирэххэ. Маска тоҕо ханна бардыгыт? Здравствуйте. Здравствуйте.

Дьэ нормально сойдет. Таиландтан эрийэр эрдэ. Onun хаачайдык саҥа дьылларын. Hep хорошо. Мен айытын аахтым.

Туома үчүгэй барыта. Туох арендата да суох зумунан үлэлиибин диир. Зуму үөрэттим диир. Уонна хата Дьокуускайынан эрэ буолбакка Россиятын да куораттарын кытта үлэлиэһим диир.

Ээ, бэрэ бу бээһэ сиэним Ньургун эн кошелёкун булан аҕалбыт ээ. Хантан булут кошелёкпун синэрэмин аймана хаажабын дии. Наһаа үчүгэй дии. Бээһэ бу Ньургун сиэним маҕаһыын таһыттан булан аҕалбыта. Дьэ, эн аккын билбэккэ эбит бушеваан көрүлүөс боҕото. Наталья Спиридоновна диэн эбиккин батка. Ой, дьулахан махтал. Бачча саҥа дьыл хаҥана көслүөкмүн оҕо идэрийдин диэн айманах дьылдым. Эниэхэ улахан махтал буоллаҕа диэн. Наһаа үчүгэй солун иһитиннэрдин. Даюкум бардыбыт. Эһэ, мэ, бу Духинер хатаахтарын өлбөтөм. Ону хаччысын кэнники Мустафа биэриэм диэт.

Алло, привет, телефонмук аларын хаалбыт. Сообщение аахтым ханна аргыны? Приветбит. Эмир барбыт. Итархан булдум а. Ан жена те туром буром.

Привет. Привет. Эй, бу тархан арба булам фиянат.